Hman lo ngai phawt teh u. Amaherawh chu thil pakhat tun hnai teh a kan Union Budget India ram an phar a ni. Chutah chuan Covid vaccine bik atan ngo ngo a sen so tur hi crore, crore khat hi nuaih zah tih na a nia, crore sing thum leh sang nga an dah a ni. Damdawi chiu luh tur satliah Siam tur atan kha tiang zat zat kha a tam lu lai lutuk a ni. Eng emaw chu awm ang tih hi a hriat thei a ni. Chu tal chu lo zir zui ve turin ka chah mawlh mawlh cheu ni. Ih tuna chuan let let lawk ila vaccine chungchangah hian vaccine hi Covid tan bik hian a hmasa bera khawvela Russia-in an hmu chhuak hmasa ber tih a nia Sputnik V an ti a hming kha. Sputnik V vaccine a ni. Chumi hnuah chuan hei a dang rawn chhuak leh a, Covishield te Covaxin an tia. Tuna India rama min pek mek, Mizoram a min pek mek hi Covishield a ni. A nanotechnology kan tih te kan nuih zat a, kan awi lo hul hual a nih pawn hei tal hi lo ngaithla turin kan sawm chu a ni. Covishield hi nakinah a karain a rawn tih lan thei ka ring a. Ministry of Health atangin. Ka download a eh covishield prescription eh a guide ka download ani chutah chuan an rawn ziak ah chuan kum sawm pariat chin chung lam chauh hman tur ani tih lo chhinchhiah phawt rawh mei ni kawbawr atangin niin ka hria a ram pum huapa vai min pek an tum dawn sawi a awm tawh covid covishield tuna india rama an siam hi kum sawm pariat chin chung lam hman tur atan chauh ania. tin a inziak a, chu mai a ni lova clinical trial, damdawi en chhinna, za a za pal tlang tawh a la ni lova, pal tlang thenkhat nei tawh la, pal tlang mek zel leh la en chhin mek zel a ni a, chuvang chuan side effect nei thei a ni e tiin warning a indah a. Chuan, Chu mai a ni lo va, i lak duh leh duh loh chu nangma thu thu a ni a, thutlukna siam turin i health care, i doctor rawn hmasa rawh tih te inziak a ni. Mizoram hian kan ti em chu chu, Pathiana rinna nghat thei miah lo te hian kan ti em ti lo ve, a umin kan um leh dur Tur mai ni. Heta a nanobots technology, a nanomites kan tih te kha la ni miah lo pawh ni se, enge a thlen theih, eng tiang a siam nge, eng tiang a hnathawk tur nge a nih, chu chu mihring tan hian a him reng em? tih kan ngaihtuah miah lo. Khawi atangin nge a lo kal? Ni chin a kan sawi kha. Sakei bak neina vawiin a ran sa a ei thin nasa, sa hring ei thin nachhan pawh hi Eden huanan ei si lo a genetic engineering thil lo kal zel a nih theih dan kan sawi tawh. Vawiinah hian, aw, chumi hmain, Lal Isua lo piang tur pawh Pathian ina mihring, original a, a siam atanga Lal Isua lo pian lohna turin vantirhkoh paihthlak ten mihring te nupuiah neiin chin tla thlah pawlh char char a tih buai an tum tawh. Noah hun laiin chu chu Pathianin tui letin a hrem phah tawh. Chutiang chuan Setana hian a la tum char char a, vawiin a in genetic engineering hi thar thawh leh nasat lutuk a ni tawh a, ka sawi fo thin a, hma pawn ka sawi tawh. Kan pangpar tam zawk te hi cross pollination an ti, genetic engineering tho a chi pawlh. Kan broiler ei te, layer te, original a Pathian siam ai mahin a tam zawk a, kan ram chhungah pawh Pathian ina eh khua rel a thlai tui hnai tak tak leh tha tak tak hnim hnah min pek te duh khawp lovin mau tak nia lah pawh Mizoram mau aia tha hi khawvela a awm ang maithei e, mahse a tam bik lovang tih tura mau tha nei reng chung siin mau dang pawh hmun dang atanga chawk luh hrang duh zel mahni thil aia midang duh midang hmu lian zawk zel mahni kut aia midang kut a sa hrang hmu lian zawk thinlung pu bawk si Pathian ring bawk silo chhut chiang peih silo Kristian kan ni e ka ti anih ka rilru hian a thin. Covishield ah bawk ka let leng chung zawng zawng ka sawi kual duah na chhan a kha. Covishield chu BBC report ah lo en ula, India Today ah lo en ula, eh Google ah lo search mai ro pu Google a na hre vek. Sputnik V leh Covishield an siam dan chu common cold kan tih hritlang awm nasa thliah thlen tu virus hi an siam danglam a. Kan hriat reng tur chu Corona Virus kan tih Covid Virus hian mihring tisa a luh dawn hian he Spike Protein, S Protein, hmangin he cell kha, mihring timur kha he engtin nge a zuk thleng hmasa a tikhan khami hmang khan a zuk lut thin ni tih nih kha. Chu chu tuna Covishield leh Sputnik V vaccine-ina tih ber chu Kha hritlang awm nasa tleh virus kha Covid virus ang thei ber turin an siam danglam a. Tichuan mihring chia gene-a zuk lutin mihring cell chu chu gene kaltlang chuan Coronavirus ina a zuk siam thin ang spike protein kha siam tir ta ni. Tichuan chu spike protein kan taksa chhungah keimahni cell ngeiin a siam takah chuan kan taksa chhungah chuan emergency an puang ta, Kan thisena local task force khan au ve ta nih chu spike protein taksa ah hmuh chhuah a ni, tan lak tur an tia tikhan antigen a do tuk hawl a lo in din ang a tih khan tum dan a ni. Chu chu Covishield leh Sputnik V vaccine thawh dan a ni. Nih leh zawhna tah chuan. Lalpana min siam pangai ah kan cell kan ti mur hi spike protein siam chhuak tur a lalpana din a ni lo va, chumi zuk ti danglam tur damdawi chu min chiu lut a ni tih hi kan ngaihtuah em? A ni leh chu, chu eng chen nge spike protein chu a siam chhuah anga? Spike protein chu siam chhuak zel ta cell a kan taksa tan hian eng chen nge a him loh thei anga, eng ang nge side effect a nei thei ang? Zir chian na la awm lo va ni e. Chuti chung chuan Lalpan min veng ang ti ai chuan theihpa tawpin ka fimkhur anga, eh, sorkar thu angin social distancing te ka maintain anga mite ka kawp dam lo vang a, mahse Lalpan min veng ang tiin innghat lam ai chuan Kal dur dur ringawt mai ni. Hei ringawt pawh hi ngaihtuah chian tham a ni. Nui zathlak deuh chu maw a dik taka sawi chuan aa deuh in kan sawi teh ang. Tuna ka sawi ang che a khan Covishield pawh Covid virus ang thei ang ber turin hritlang awmna virus kha an siam dang lam a kan ti. Ti khawpa inkai chhawn awl si chu vaccine la te hi ngatein khum hran loh. A chhan chu taksa ah Covid virus ang taka kha awm tawh a min kai zel ang asin. thawk tak tak tur ni se an khung hrang em hrang lo buai thlak deuh ania kan system hi maw va fin a ngai lo fin miah lo pawh hian thil ni phung pangai nen hian a let ling char char chutiang chuan min kal pui a mahse kan ngaihtuah a nawn duh chuang miah lo kan lal isuan zawl nei thu sawi Johana lek eh, Johana ziaka chanchin tha Johana ziaka rawn sawi chhuah nawn leh ang chiah kha ania Kan kan ngaithlang a, kan hria ang a, kan hawi kir pal ang e. Kan beng kan hup lui tlat a ni, Zoram hian a dik tak chuan. Thiamna thuk neih ngai a nih miah lo a nia. Coronavirus hrik ang tak min thun tawh a, Coronavirus hnathawh angin spike protein siam kha ka thisen ah ka chiu luh tir a, inkaichhawn aw lem em bawk si a, vaccine lah ten khunghrang chuang si lo va. Chu an experiment kualna chuan a ni mai lo maw? Covid virus a insiam danglam mutated kan tih chenna chhante hi kan ngaihtuah thleng em? A vaccine siam chhuah tumna lutukah hian virus kha laboratory-ah siam danglam an tum an tum a, an chhuan chhuah ni mai lo maw? Tunge sawi theiawm? Chung dinhmunah chuan kan ding a, Eng nge ka sawi tum bera tawp khawk ah chuan khawvel hi ti hian a kal zel pawh ni ang. Eng harsat na nge tuna mi chauh lo pawh hi lo la thleng ang kan sawi pha lo. Mahse tawp khawk ah chuan maw Krista lungpui a i din loh chuan i nghing zel thin anga, i um zel thin anga nun thlamuan na nei lovin i tlan ve zel ringawt anga tawp in tai a nei lovang. Chu chu ni ringawt.